He aha a Te Karere? E tātou e te ao Māori. He waka e kawe ana i ngā kōrero a te Māori, mō te Māori, ki te reo Māori. Koinei te rōpū tino mātau ki tō tātou taha Māori. Tēnā tātou.
Kia ora. Tae mai a Te Karere, kāre kōrero i roto i tō rātou whare me noho wahangū, whakarongo. Mo te wha meneti.
Tēnā rā koutou. Ka uru koi ki wetahi o nga take tino rerekē rawa atu i etahi wa. E taea ai te tīmata i ngā mahi. He maha ngā kaupapa tino nui rawa atu ia rā, ia rā, ia rā. Well, miharo, miharo ko eke a Te Karere ki te wha tekau tau me te whakaaro ake ki te hunga na ratou te kaupapa i whakaara ake. Tōna oro tīmatanga ake, e mei kore ake rātou. E mihi ana te ngākau, tēnā rā kōrua. Tūrou ko wai kē. Arā! May the force be with you. Force Māori nei. Tūrou, Hawaiki.

Ko rerekē katoa ngā mea mai i te wā i te mahi au, ā, nā te he rerekē katoa, rerekē katoa te whare nei, me te maha o ngā tāngata e kona e mahi ana, kāre i pērā ingoa. None of this used to be here. Torutoru noa mātou i te mahi i runga i te karere. Ā!

Tēnā tātou. Kāre e kore kei te mōhio koutou ko tēnei te tau 40 mai i te tīmatatanga o Te Karere. Kia ora, ko Derek Fox ahau. Nōku te waimaria, ko hau te kaipānui tuatahi o Te Karere. Ahakoa i tīmata tūturu a Te Karere i te Mane 21 o Pēpuere i te tau 83, i te tau 82 i pānui pitopito kōrero paku nei mātou i Te Wiki o te Reo Māori. Hei whakamaharatanga mā koutou, anei ētahi kohinga kōrero mai i Te Karere i ngā 40 tau ki muri.

Kia ora.
Koinei te rōpū tino mātau. Kia ora, he hōhipe rā o Tāmaki. He mea tēnei e kore e tere te warewaretia. Ko te tau hou. Dean Henaitene a Tuhokenga. Martin Rakuraku atu i Tauranga Moana ko Te Karere. E waru tekau, piki atu pea ki te iwa tekau. Inā mea kina nā Porotēhina te hunga tū kaha. E tuku ana i wā rātou whakahē ki te Kāwanatanga. Mēnā hīnara, ka arotake hoki rātou i. Kua rakaina rātou mai i te whare mahi nei. Koirā te wā i tū ake i tāua te Māori. Ngā iwi o te motu o te, o te nōta ki ana, ia wā ka haere ki, ki Waitangi. Kei reira nā kaupapa i whakangahia ana. Kāore te rōpū nei i whakaae kia tonuhia he tira paku ki a ia. A nō reira, kāre i tutuki pai tā rātou take. He maha ngā pēhitanga nui i te iwi Māori i tērā wā. Kei te hiahia te whakaaro pē te nuinga o ngā Pākehā, ā, ko rātou kē ngā tino tāngata o tēnei whenua.
Engari ā rānō ōna tāngata i kawe i ngā kaupapa nei ki te whawhai. Kei te whawhai tonu. Tae mai te Kāwana Tianara kia haere te rōpū nei ki te whakaae a.
Tino maha ngā mea i tērā wā. I roto i ēnā tau i eke a Te Ātairangikaahu ki runga i te tūranga o te Kuini mō tātou te iwi Māori. Koinā te wā i tīmata te kōhanga reo. Koinā te wā i tīmata te karere. Koinā anō te wā i te tohetohe i ētahi o tātou akohia te reo Māori i roto i ngā kura katoa. He maha ngā mea kāre mātou tino mōhio i tērā wā. Engari, ki te titiro ki muri, ka mau te way o ngā mea i tīmata i tērā wā.
E 20,000 tāra te moni āwhina a te kāwanatanga mō tēnei kaupapa. Koinei te tuatahi o ngā rōpū nei ki te tautoko i te taha Māori o Aotearoa.
Kua tīmata kē te Wiki mō te Reo Māori i tērā wā. Nā, i roto i tētahi o ngā wiki i tono mai te tumuaki mō ngā pitopito kōrero i runga i te pouaka whakaata ki a au, mēnā e whakawātea au i a au. I te roanga atu o tēnā wiki, ki te pānui mō te rua meneti i roto i te reo Māori. i runga i tētahi o ngā te ana pouaka whakaata. Follow me and concentrate on my pronunciation because that's the only model that you have at the moment. There's no doubt that there is a regrowth of interest. Hei tāna, māku noa iho e whakamāori ētahi kōrero e pā ana ki a tātou. Koinā anō ka nui tēnā. Engari kāre au whakaae ki tēnā, te hī katoa au. I think television and radio have got to play their part in that regrowth of interest. We're trying to learn Māori ourselves and any input we can get in Māori Language Week on television is going to of course help what we're doing in the schools. Kia haere mauria tētahi kāmera, kia haere ki tēnei tangata, otīā te waea atu ki tēnā tangata wahine rānei, me te pātai ki a ia, te wahine tāne rānei, ēnei pātai i roto i te reo Pākehā, māna e whakautu mai i roto i te reo Māori, hoki mai ki te whare o te pouaka whakaata, he film te wāhanga o tērā wā, me process kē te film i te tuatahi. Koinei te rōpū tino mātau ki tō tātau taha Māori. Nā, i te wā e tika ana mō mātau te, mōku te pānui, Tukuna mai wēnā kōrero mai i hea rānei. Ka mahi pērā mō te kotahi wiki. I te mutunga o te wiki, kua hoki atu au ki taku mahi tūturu. I haere au te whare pāremata, ka kōrero mai te Minita mō ngā kaupapa pāho i tērā wā, ko Ian Shearer tana ingoa, me tana pātai, Āhea koe ka mahi pūmau i te mahi i mahi koe i tērā wiki? Mōku tēnā. Me pātai koe ki ō kaimahi, ngā rangatira o te pouaka whakaata. Koinā tana mahi, nāna i wero i a rātou, ā, nō muri mai, ka tīmata mai a Te Karere mō te whā meneti. E rua ngā hui nui i karangatia i tēnei tau mō te taha, mō te ako i te taha Māori i roto i ngā kura. I haramai taku hoa a Whai Ngata, ko māua ngā mea i tīmata, a Te Karere. Ngā māo e haere ki te hopu ngā kōrero, ngā pikitia, me te whakatikatika i ngā rīpoata. Mō tērā pō ka haere ahau ki te teihana tuku atu i ngā pikitia ki te katoa, me te mōhio ko au anake te tangata i roto i te katoa o tēnā teihana, E matatau ana ki te reo Māori.
Auckland, 5:55. Ko ngā tamariki i te kōhanga reo i Hoani Waititi marae i te reo Māori, nā haere ai rātou ki te kura, ka whakatūria he kura ake mō rātou. Ka maha ngā amuamu, ā, me ētahi amuamu mai i ētahi Māori. Engari, ko tētahi o ngā raruraru Ā, kāre e rātou e whakaae kia haerea te karere, kia puta te karere i runga i te pouaka whakaata tuatahi, hiahia rātou kia noho i runga i te pouaka whakaata tuarua, teihana tuarua. Engari ko te mate kē kāre te teihana tuarua i kitea i te Tairāwhiti. Nā, ka tohetohe au ki a rātou, He rerekē tētahi o ngā wāhanga o te iwi Māori e maha ngā Māori e matatau ana ki te reo. Nā rātou, ka mea mai, oh well, hei kia tae ki te whā meneti, ki te ono karaka, ka tahuri a teihana tuarua ki runga i te teihana tuatahi i te tai rāwhiti anake. Haere i taua kaupapa ko te kaupapa. He nui ngā tāngata i te mahi pēnā i tērā wā. Ahakoa he aha te kaupapa, he nui ngā tāngata. e mai pēnā ana. On television each night now, Māori people will be able to hear news pertinent to them. Me ētahi o rātou tērā pea ki te whakaiti i a mātou ko Raoehere. He aha tēnei tangata Foxton e ngoe kupu, e ngoe Pākehā kē tāna? Koe te kōrero mai ki a tātou mō ngā mahi Māori, ērā āhuatanga. Ā, he maha tonu ētahi tāngata i te whakaaro pērā me te whakaputa i ō rātou kōrero. Engari ki te whakahoki mai ngā kōrero tika e pā ana ki tēnei kaupapa. Kāre mā kua whai aro atu i wēnā kōrero. I mōhio māua e ā te kaupapa, ā, ka whāia. Koinā noa, ia rā Ā, kua tīmata i te, i te pō, ā, i mutu ana te pānui o te karere. Ia pō ka, ka hui māua i te pāpara kāuta, tētahi o ngā tino rūnanga o tātou, ā, ā, ka kōrero mō te rā e, e heke mai ana, he ānga mai, he ānga mea, he ānga mea kei te mōhio koe, kei te puta mai, he ānga mea me whāia e tāua. Apopo, i te a te apopo. Na te iwa tekau te tira nei.
Ooh. I'd prefer to turn this off, I suppose. I te tematanga, ki te uru mai koe ki roto nei, ko e toru ngā kāmera. Me te kaiwhakahaere mō te studio, floor manager, koia te mea i te kaute i a koe, Me mau taonga rā anō koe i roto i tō taringa, kei rongo koe i a rātou e kōrero ana i roto i te, i muri rā. Ka kohe me hou katoa wēnei, engari kei te kite tonu au i pēhea te, te rerekētanga, kāre he tangata e, e taraiwa ana i ngā kāmera nei ināianei, ko te rorohiko kei te taraiwa i a rātou ināianei. Hei konā mō tēnei wā.
He aha a Te Karere? He waka e kawe ana i ngā kōrero a te Māori Mō te Māori, ki te reo Māori. Well, miharo, miharo ko eke a Te Karere ki te 40 tau, me te whakaaro ake ki te hunga nā rātou te kaupapa i whakaara ake, tōna oro tīmatanga ake, mei kore ake rātou. Koirā te whakamārama poto mō Te Karere. Ki te rerenga kōrero kotahi. Iti te kupu, nui te kōrero.
Kua tohua a Derek Tini Fox hei tumu whakarae i ngā whakahaere e pā ana ki te pouaka whakaata Māori. He tūranga tēnei i tukuna atu ki a ia i runga i tōna matatau ki te whakatutuki i ngā kaupapa mō tēnei taonga kua roa nei e tarea ana e tātou e te ao Māori. Taku rā tuatahi ki te kararehe rā e kore e wareware i au. Nā te mea i taua wā, kātahi anō ka pokaina taku karu, ā, i te āhua ngoikore tonu te karu i pokaina, ka mea au ki te rangatira o te wā, ki a Moari Stafford, Moari, e tino anuhea ana taku āhua, kāre pea i te pai kia tīmata ahau ki te. Kawe i ngā kōrero o te karere ki te whakataki i ngā kōrero o te karere i tēnei rā tonu nei. Pēhea te rua wiki, te toru wiki rānei kia ora taku karu, kia māori anō taku karu, ā, hei reira ka tīmata taku mahi. Kia kore ai te hunga mātakitaki e wehi i te hua o taku karu. Nō muri tonu mai i te mutunga o te hōtaka ka tangi te waea. Tētahi oku pakeke o te kāinga, ko Napi Waaka. Ka mea, E te mokopuna, ka taea nou ka mātaki i a koe i te pouaka whakaata. I said, Tēnā koe, matua, pai. He mihi kei te haere, e runga i te pōhē, he mihi kei te haere. Ka mea ia, He ingoa hou tōku mōu. Hea te, ko ai, ko ai tēnā ingoa i? Ka mea mai ia, Ko Kahu Matamomoe. Nā te mea, pērā te āhua o taku karu, anō nei e moe ana taku karu, tētahi taha oku. Ana, ka mea ia, Nā runga anō hoki i te ingoa o tērā tūpuna o Mātou o Roto, Te Arawa, ka mea me, Ko tō ingoa hou i a ēnei ko Kahumatamomoe. Kāre a Derek i te wātea mai i tēnei wā, engari waimaria nei tātou i a Wena Tate, tētahi o ngā mema o te Poari Ratonga mō te Pouaka Whakaata Māori. Tēnā koe e Wena.
Kia ora ra.
I reira hoki te āmaimai, āmaimai nui nei, nā te mea. Koirā taku mahi tuatahi i rungi te pou ka whakaata, ka reo i mōhio me titiro ki hea. Ehara i te mea i āta noho ētahi ki te tuku mai i ngā tohutohu me pēhea te whakataki hōtaka pou ka whakaata. Ehara i te mea i āta whakangungua ahau e ētahi ki ngā pūkenga e tika ana mō te kaiwhakataki angitu. Nō reira anō nei i porowhiu au ki te muru o te ahi. Ka noho au, ka rongo au i te wera o te ahi. Arā, ko te kaha o te āmaimai, ko te kaha o te māharahara. He uaua hoki te patu i te whakaaro, kei waho rā te rima tekau ki te ono tekau mano tāngata e mātakitaki ana i a koe. Ka tukuna ki te rua kōiwi o ngā mātua tūpuna.

Kai te mau tonu, kai te titi tonu ki nā roro o te kuia nei. Ā te wā, ka whakarongohia anō ētahi atu whakahī. Engari ko te tūmanako nui kē kia kirihimete atu ki te wā kāinga ki Pangarū. Ko tērā kē, ehara ko te wahine anake kei te taupatupatuhia. He ngākau nui ahau, nā te mea, he akomanga nui tērā. Ka kite koe ka uru koe ki wētahi o nā take tino rerekē rawa atu i ētahi wā. I ohorere te tae mai o ēnei taonga mai te karere. Engari ko te mea nui, he kōrero, he whakaatu ki te ao Māori, ki te ao whānui rānei, he whakaputa inā take ake o roto o te ao Māori. Ā, ko tētahi o ō tino kaupapa. Ā, ko te mema Graham. I maumahara koe i tēnā, Ā, te mema Graham? ko wai he kore ana e maumahara?
You ok there? Kei te pai au, Petra, āe. I āianei kua whakamātauhia ōku nā ū.
Kāore koe i patua i te whakamā, i te. He, he.
Oh, ā, kua kui ake i wēnei mea. Me pēnei te kōrero mō ēnei pōtae. Koinei taku ao i au e mahi ana mō te karere. Engari neke atu i te 100 pea o aku pōtae, tae noa atu ki ngā whikawhika o runa. E taea ai te tīmata i ngā mahi I ngā rā katoa, i ngā wā katoa, he pōtae kai roto i tō māua waka, ko te kai whakaahua, he noho tahi, he kai tahi, he whanaungatanga. E mau kākahu ana ahau kia rite anō ki ngā pōtae, maumahara ki tērā, he wahine koe, he wahine me whakaataahua i a koe me āu mahi, ahakoa piki, heke, aha rānei te kaupapa. Engari mā te pōtae, awa ka teitei rawa atu. He whakahariko i te ngākau, whakahariko i te hinengaro. Koirā katoa te nuinga o āku mahi i wēnā tau, he whaiwhai i ngā pakanga o tāua tika motuhake ake, ahakoa ki te aha, te hauora, ki te mātauranga, ki te noho a te tangata. Kia ora! Ko Hinerangi Goodman mō te karere.
Ko Rongau ētahi e kōrero ana i a rātou e tipu mai ana. Tae mai a te karere, kāre kōrero i roto i tō rātou whare, me noho wahangū, whakarongo, titiro. mō te whā meneti. As the sun goes down over Ruatoria, the people of Whāi Ngāta's home town watch him read the Māori news. Tēnei rātou nāuru atu ana ki ngā kura tuatahi. Kāre koe i whai kai kau e kai i te wā kei te pānuihia te karere, ā, ko tētahi o ko Pāpā, me tōna mahi mahi i roto i te pāpara kāuta i Ruatoria. Nā, kei ngā kōrero, I tūru atu koe ki te pāpara kāuta i roto i te wāhanga o te kare, te karere, kāore koe e whai unu, kāore e hoatuhi e pia ki a koe ehara ki mutu rānō. Me whakarongo koe e ngā kōrero, me tū noa koe i reira wāhangū, ā, ki mutu rānō a te karere. Ko te roopu whakahaere i taua kaupapa. Pirangi au ki te tuku korero kia mohiotia ai te iwi he aha nga tino korero, nga hohonutanga o enei kaupapa. Ehara i te mea me te korero awaha noa iho engari me titiro he aha te tino nako o tenei kaupapa. Me te taku hiahia ki te whakaatu i te maha o ngā tāngata e matatau ana ki te reo Māori me te kōrero i te reo Māori.
And from our point of view, Māori News should receive the same time allocation as the Pākehā News. I te wā i whakaekehia ai, i kuhu urutomo ai tētahi rōpū. a Māori, ko Keen Meama ki te reo tātaki. I aua wā, ka whakahararehia mātou, kāre he utu, mō te ono wiki, ia ra, ia tau. He wā tino hirahira nā te mea ko mātou tonu ētahi e kōrerohia ake nei hā kaimahi, hā, e mahi ana mā, mā te reo tātaki. Ā, kāinga anō mātou hoa Pākehā. I kare a rātou aha. It's as simple as that and that's what why we're here. Taua hoki anō ki taua ao kaki e. Ka haere au ki te kōrero ki a Ken Mair. Oh, ki mai, oh, oh, kare wēnei mahi te tika, you know, koutou. Ko mātou anahe nā mea i whakamutuhia a mātou mahi ia tau, ia tau, whakamutua me whakamutu tira. Kore, kore i tua atu i kore i kō mai. Ko te whakaora anō i te reo. Mā te aha, mā te pāpāohotia, ahakoa he, e tīmata atu pea he poto te wā, engari nā te pono tonu, nā te, Me kī, nā te tino ngākau nuihia o te karere i te wā i pā, i pāho tuatahi ai, ka whak, ana, me, me te hunga e pakanga anō ana, kia rere, kia puta.
I te wā i tīmata ai au ki te karere, i te haere tonu au ki ngā kūrero, e haere tonu nei au ki ngā kura reo. Ka mea a Tīmoti, Ā, ko tō tūranga ki te karere nei. Ā, akene pea, me whakamahi koe i taua tūranga, hei papa e rere ai ngā kupu Kāre e tino whakamahia ana i ēnei rā nei ngā kupu kua aua atu te wā e kohi puehu ana. Ā, ka whakaae au ki tērā tono, ka mea, Ake, ka pai tēnā, Tīmoti, me pēhea? Ā, kua hoatu ētahi kupu ki a koe. Ā, ko te rautaki i ia, ko te kupu tawhito, ko te kupu kāre e tino mōhiotia ana, ā, me haere tahi me tētahi kupu kei te mōhiotia. Ā, pēnei te angitū nei, nē. Kōrerohia te angitū, engari te taha o te angitū, ko te whai hua, nē? Nō reira, ka, ka angitū tēnei kaupapa, ka whai hua tēnei kaupapa. Kia mōhio ai te hunga whakarongo, ā, koe rā te tikanga o te angitū, ko te whai hua. Maha ngā kupu kua tau anō ki ngā ngutu o te marea i āianei, nā runga anō hoki i te kaha o te karere ki te Kawe i ērā kupu. Tēnei ararewa he waka ātea ki Tūrou Hawaiki. Nō reira ko ia tā te waka o Te Karere mō tēnei rā hei āpōpō titia anō ai te hoe ki te wai, Tūrou Hawaiki. Ooh.
Nō hea tērā kōrero Tūrou Hawaiki? Nō roto mai i aku rangahau, i taku tohu paerua i te whare wānanga ka āta nohau ki te pānui i ngā kōrero i tuhia e Irirangi Tiakiawa. tētahi o ngā ihorei o Te Arawa i tōna wā, ā, i te mutunga o ētahi o ana tuhinga te Tūrou Hawaiki, ētahi o ana tūrou pare a Tūrou Hawaiki, ā, whakaaro ake mea te tikanga o tērā kōrero. Anei ngā kākahu mō te karere. Nāwai, nāwai ka tūpono atu au ki tētahi tuhinga nāna anō i tuhi, ā, i te mutunga o te tuhinga nei tētahi whakapākehātanga i te Tūrou Hawaiki. Ka kī a ia, Let the ancient homeland of Hawaiki glimmer on in your mind's eye for eternity. Ka whaka, Ū, e, tau taia hoki o tērā whakapākehātanga. I tēnei wā mākoakoa o te tau kia māī, kia matihere, kia māoriori te noho, tūrou Hawaiki. Ā, ka haere atu au ki te mātakitaki i taku whanaunga i a Temuera Morrison i roto i te kiriata Star Wars, taua pō tonu. Ka noho au, ka whakarongo au ki ngā kōrero, ka rongo au te rerenga Luke may the force be with you, kātahi au ka ka hīnātore ake, Koe rā te tūrau Hawaiki! May the force be with you, koe rā te tūrau Hawaiki! Just do your thing, Christina. Go to be awesome. Nice.
Tēnā koutou. Kua whā tekau tau ngā reo rōreka o te karere e pāorooro atu ki ngā tōpito katoa o te motu.
Ehara te toa o tēnei whare i te toa o te takirua anake, engari o te takitini kē. Ko Wena Harawira, ko Moari Stafford, ko Tini Molyneux, ko Hīrini Hēnare, ko Joe Glenn, Ko Hinerangi Goodman, ko Rereata Mākeha. Ko te maha o rātou. Me Hingarangi Forbes te karere. Ko Bailey Mackie tēnei mō te karere. Ko Julie Wilcox tēnei nō te karere. Ko te ara whakamua.
E mihi ana ki ngā kaikawe kōrero ki ngā kairipōta. Ko rātou ngā pou o te kaupapa. Ko rātou ngā ngā ringaringa, ngā waewae o te kaupapa mai kore ake rātou. Ko rātou ngā mea mahi anita, mahi nui.
Nō Kōti te para te huarahi i ngā whā tau ki muri, engari e roa tonu te wā e ako ana, e kuhu mai ana. Me te mōhio, tētahi o ngā tino kaupapa ko ki te whakaatu ki te iwi Māori. Anei he momo mahi ka taea e koe. Nau mai, straight in the sun. Scruffy's good. Ko te mahi a te karere, e hia nei ngā tāngata kua kite au. I ngā tau tata ki muri nei mema, kite au i a koutou i runga i te pouaka whakaata, i runga i te karere whakaroa, tērā pea koinā he mahi mōku, kia pakeke au. I'm ready to go. Harikoa katoa au te rongo i ēnā kōrero, i uru mai rātou. Nā te mea i reira a Te Karere. E ngā iwi o te motu, ngā mana, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Kia ora e te iwi e haere ake nei i Te Karere. Ko taku wawata mō te whā tekau tau e tū mai nei, kia haere tonu te kaupapa. Kia tū tonu te kaupapa, kia ora tonu te kaupapa. E mihi ana te ngākau, tēnā rā kōrua. Kia puta tonu mai i te kaupapa. Ngā kaikawe kōrero pūmau o te ao Māori, ngā kaikawe kōrero mārama o te ao Māori. Hei te whakataetae o te ao e whai ake nei. Mihi ana ki a koe. Tēnā koe. Rawe, rawe. Ngā kaikawe kōrero matatau o te ao Māori. Kia riro mā rātou te ao Māori o āpōpō. Otirā, nei rā te mihi motuhake ki ōku hoa. Taku rangatira, he aha ngā kōrero mō te hui nei? Koinā a Waka Hoia mō tēnei rā. Kei te mihi ki a koutou kua mātakitaki mai i a Te Karere mō ngā tau maha ki muri. He mea mīharo ki a mātou i tīmata i te mahi nei, me rātou kua mahia ngā mahi tae noa ki tēnei rā. Kia kaha koutou mō ngā tau 40 ki mua. Hei konā mō tēnei wā. Āhua wiriwiri au i te pōra e whakaaro ana me pēhea ka haere te mahi nei i te rā nei, engari te āhua nei āna, kāre i tino kī e. Alright.